Dibêjin rojekî saqiyek hebû evanê ku şerbetê difiroşin li ser cada kêfa milet zehf jê re dihat. Pir jê hist kirin lewra exlaqê wî zehf xweş bû wekî îro vanê ava sûsê difiroşin. Dengê başiya wî çû heta guhê padîşah, padîşah kêfa wî zehf jê re hat û got ji wezîrê xwe re ecele herin wî bînin werin. Wezîr çû sûkê lê geriya û wî dît jê ra got ecele bi min ra were em ê herin ba padîşah. Saqî hat ba padîşah, padîşah jê ra got Saqî ji îro pê va îşê te tim û dayim di qesrê de ye, têl vir bişxulî, ji misafirê min ra tê xizmetê bikî, tê şerbetê bidî wan û têl kêleka min rûnî çîrokê koçe ra ji min ra bibêjî. Saqî got padîşahê min emrê te ser serê min û ser çavê min ra. Saqî çû malê ba jina xwe mizgînî dayê go jinê xwedêl me hat rehmê ji îro pê va zêd qesrê da bişxulin. Saqî serê sibê ji xew şiyar bû cilê xwe yî delal li xwe kirin û cerrê xwe yî şerabê da destê xwe û çû qesrê. Li wê derê misafir hatibûn her yekê ji wan şûşekî şerbet dadigirt û yek bi yek li wan digerand. Piştî wê diçû ba padîşa dironişt û hinek çîrokê koçerê Mamediya jê re digot û kêfa wî xweş dikir û bihara dilê wî şîn dikir û perê xwe distand û diçû mala xwe. Demekî dirêj bi vî awayî şixulî û îşê xwe bi rêk û pêk danî cî. Wezîrekî vî padîşayî din jî hebû, av reşiya dilê wî avêtibû ser û çavê wî, Û serê wî mîna kartola bû, hingî ji saqî dihesidî, digot gere ez ciyê wî xirakim. Ev wezîrê serkartol çû ba saqî jê ra got, Saqî, saqî, got çî ba padîşah xeber dî bêna genîj devê te tê. Saqî got, Halla, halla, çawa bêna genîj devê min tê, ez çawa bikim baş e, ka çarekiş min ra bêje. Wezîr got, Dema tu çûyî ba padîşah berdevka xwe bikişêne ser devê xwe ji bona bêna devê te neçe padîşah. Saqî got, Baş e. Ku wisa be ev rehet e. Ez ê berdevkê bidim ber devê xwe. Piştî vê gotinê rojek derbas bû, Saqî cil û bergê xwe li xwe kirin û maska xwe da ber devê xwe û çû ba padîşah. Dest pê kir û çîrok jê re gotin, Lê padîşa qet behsa maskê nekir. Saqî wekî her car îşê xwe dikir û şerab dida misafirê wî. Rojekî padîşa gazî wezîrê xwe kir ku ev çi halê vî saqî ye vê maskê de ber devê xwe. Wezîr got paşayê me ez ditirsim ji te re bibêjim û tu serê min jê kî. Padîşa got wa dê me mesele girîng e. Heyra tu ji min re bibêje ez spartinê didim te tu zerar nake te. Wezîr got, Paşayê min, got saqî ji ber bêhna devê te wê maskê dide ber devê xwe. Padîşah piştî vê gotinê zehf aciz bû, çû ba jina xwe mesele jê re got, got Tu dibînî evî saqî çanî serê min. Ji ber bêhna devê min dêmekî maskê dide ber devê xwe. Deka tu vê ecêba mezin dibînî. Jina wî got, Sibê serê saqî bifirîne bira ji her kesî re bi îbret. Padîşah got, Eynî wisa ye. Gazî celadê xwe kirin ku sibê destekî gul we di destê kî da dît dervayê qesirê bê hesab û bê kîtab wî bikujin serî bifirînin. Saqiyê Reben haya wî tiştekî tune û wekî hecar îşê xwe dike û şerbetê dide misafiran. Dema îşê wî xilas, perê xwe girt û ji qesirê derket. Lê beriya here padîşa Gazî kir ku Saqî ha vê desta gula xelata min eştera. Taqî desta gula girt derket dervayê qesrê rastî vî wezîrê serkartol hat. Wezîr go ew çiye destê te da go padîşah daye min xelata wî ye. Go heyra ez te çêtir layiqê wê xelatê me ka bide min. Saqî ew desta gula da wezîrê serkartol û bi rêya xwe ve çû. Piştî lehzekî celad rastî wî hatin ku desta gula di destê wî de serê vî wezîrê serkartol firandin. Saqiyê Reben haya wî dîsaş tiştekî tune bû wekî her roj çû qesrê û dîsa şerab dagirt û da misafira qedrê wan girt û piştî wê çû ba padîşa. Padîşa gava çehf dayê xwe re ecêb ma û jê pirs kir go mesela vê berdevka te çi ye? Saqî go paşayê min Go wezîr, go ji bona bêna devê te neçe padîşa û rehesiz nebe, berdev kê bide ber devê xwe, ha min jî ji bona qenciya te mosat kir. Padîşa go ew desta gula min da te, te çi ji wê desta gula kir? Go padîşayê me ez derketim dervayê qesirê, wezîr go ez te laiqtirim, ev desta gula gerek ji min re bi, go min ew jî da wî. Piştî vê gotinê padîşa keniya, keniya. Govela wezîr rast gotiye ew ji te layiqtir e ku ew desta gula jê re be. A debra her oxir û feleka wî neye xêrê be. Gelî birana we dît û we bihîst. Niyeta mirov eger paqij be, mirov wê dewamlî bi silametî bi ser bikeve. Lê eger niyeta mirov pîs be û di dilê mirov de şeytaniyê hebe, hesûdî hebe, kîn û buxz hebe, tucar yeka mirov nabe di do û mirov tucar nagihe meqseda xwe. Gotinê pêşiyê me ne, Xwedê ji wan razî be, dibêjin, Ti çi biçînî, tê wî bibînî. Eger hûn başiyê biçînin, hûnê wî bibînin. Eger hûn xerabiyê biçînin, Xwedê dîsa hûnê wî bibînin. Êdî tercîh di destê we de ye.